Għemilhom, drawwiethom, ġrajjiethom, Steve Borg jiddokumenta modi ta' għixien fi bnadi differenti tal-gżejjer tagħna. Fir-rokna li jmiss, iltqajna ma' Steve sabiex insiru nafu aktar dwar id-dokumentazzjoni ta' dan l-aspett mill-folklor tagħna.
Malta fl-aħħar mitt sena rat bidla enormi minn pajjiż rurali għal pajjiż belt u għal daqstant jiena qed nagħmel riċerka fuq il-ħajja soċjo, kulturali u ekonomika tal-poplu Malti ta' madwar mit sena ilu. Il-lajxin tal-Maltin ta' dak iż-żmien ma kienx eh, f'kull qasam iddokumentat minn kittieba li daħlu fid-dettal ta' ċertu oqsma, ta' ċertu snej, ta' ċertu Imġiba ta' għajxien il-Maltin li kienu josservaw il-fġieli ta' fost il-ġimgħa l-Maltin li Malta għalihom fejn imorru jew bil-karettun jew bil-mixi. U għal daqstant eh, in-nies li ma min tkellimt magħhom minħabba li l-ħajja tagħhom għal kemm imlija kienu kif qed ngħid jien iktar iffukata anki fl-akkwati tagħhom, kienu josservaw b'ħafna iktar dettal eh, l-affarijiet li forsi l-lum laqas biss natu kasu. Biex ktibt l-ewwel żewġ volumi u issa qed nagħlaq it-tielet volum ta' il-Maltin emilhom drawithom ġrajjithom, l-ewwel ma għamilt kien identifikajt nies rakkontaturi li ħassejt li kienu kapaċi jagħtu rakkont msawwar b'dettall bi stejjer tajbin kif ukoll li huma kienu jiftakru sow anki aneddoti, eh, affarijiet mill-istorja, drawiet, snajja għalhekk it-titlu nnifsu diġà jissuġġerixxi l-kontenut. Ġara darba għażilt lir-rakkontatur u mbagħad Kont nibda naqra dwar il-qasam li din il-persuna kienet tifhem l-iktar fiha. Imbagħad tibdilek ir-riċerka fl-Arkivji Nazzjonali. L-Arkivju Nazzjonali mimli eluf ta' fajls eh, governattivi li dawn il-materjal tiegħu ħafna minnu mhux pubblikat u l-qasbis huwa moqri u fihom hemm minjiera ta' erf u tagħrif dwar il-Maltin x'kienu jistaqsu lill-Gvernaturi jew lill-Ministri tal-Gvern Malti, it-tweġibiet u d-deċiżjonijiet li kienu jittieħdu wara l-kwinti. U ħafna drabi eh, tara li xi drabi n-nies hemm barra fit-triq blaqas biss kienu jkunu konxji x'qed jinħema biex tasal di deċiżjoni. U fl-annotazzjoni jiena rrid nivval niverifika u Nagħti validazzjoni tar-rakkont li dik il-persuna tkun qaltli biex b'hekk il-qarrej ikun jista' jaqra l-kitba tiegħi fuq żewġ livelli. Jew ir-rakkont jaqrah u l-annotazzjonijiet wara, jew waqt li qed jaqra r-rakkont jibda jirreferi għan-notamenti tiegħi. Il-Malti li jitkellmu bih il-Maltin ta' 110 snin jew jum mit senilu dawn Għaliex jiena bdejt din riċerka 23 sena ilu u ħafna minnhom mietu, eh, kienu il-verbi li jużaw ifissru bid-dettal dak li jixtiequ jgħidu. Apparti minn hekk l-idjomatika, l-idjoma li jużaw Maltija hija tassew kulurita, l-aneddoti, klim ġdid li laqas kien miġbur fl-ilsin Malti, dak li bil-Malti ngħidulu eh, l-akwist verbali. Ir-raġuni kien li meta fost l-oħrajn Aquilina u anki Saracino Nglott kienu qed jiġbru il-kliem biex jagħmlu il-miklem jew id-dizzjonarju tagħhom, mhux bil-fors li marru kull rokna ta' Malta u Għawdex. Jiena molt Marta, Għawdex u Kemmuna. U allura rrid inkun komprensiv fir-riċerka u l-kitba tiegħi. Iva, hemm ħafna kliem ngħidu aħna għall-argument in-nies tal-Birgu kellhom fis-snin 20, jiġifieri mit sen ilu, kellhom drawwa tfal li jkollhom it-tajru żigromblu. Iż-żigromblu kien tip ta' tajra li misqaqin tal-Birgu jew fuq l-ibjut hija t-tajra l taqta' tajr l-ieħor. Kellek imbagħad it-tifsir Il-kelma għall-argument tixkatla, l-ixkatlar li hija sent paper. Dik hija meħuda eh, mill-ixkatlu. In-nies tal-qala kienu meta jaqbdu l-ixkatlu, kienu jaqelaw il-ġilt ta' barra inixfu għajnaħħu il-rita ta' wara l-ġilt u mbagħad kienu jmorru n-nies li jibnu dajes tal-baħar li kienu magħmula ovvjament mill-injam, biex jixkatlaw biha. Għandek il-kelma ngħidu aħna idra, plural ta' dahar. Dar mhux id-dar li toqgħod fiha imma d-dar tas-sinsla tad-dar. Fil-kuntest tal-biedja, speċjalment f'Għawdex, il-kelma idra tintuża wkoll għal meta huma jaqbdu l-pal tal-bajtar u jkun id-dar li jilqa' x-xtieli li jkunu fil-bejt ta' ngħidu aħna tat-tadam mill-elementi. Jiġifieri huma jkunu l-idra jkunu d-dar tax-xitla nnifisha. Plural hija idra.